Hello, tlawmpal te New ka vun chim ta lai maw hawile vialte hna vun kai tuah. New ah thawngthar ka vun chim ta lai biapi tukmi. Ah, New kan chim ta hna lai Thlantlang, Lahakha kong tlawmpal. Hello, New kan vun chim ta lai maw? Niu kha atu kha ralhrang nih Thantlang kha an kah vanlawng an timi kha ka vun theih i tlawmpal ti update ka vun tuah lai a caan rau lai lo. Minute pukul hrawng lawng caan ka nei. Vun kai u law tuzaan le ka chim dingmi cu Zeitik siti cun atu kha Thantlang kha ralhrang nih vanlawng an in kah ti si i vuithum leng cu kah dawh a si. Mah lawng si loin Thantlang kha ralhrang nih vanlawng in kah lawng si loin Hakha Rungtlang in Thantlang kha let na ci in vihra hrawng bak an kah ti si. Vihra leng maw. Cucu chimnak nawl ngeitu Salain Thatni nih a chimmi si. Thantlang in kahmi kong he pehtlai tlawmpal te ka vun fianter duhmi a um i

Thantlang Tatkung an ting dih hnu atu i a tangmi hi an si. A hlei in atu ah a hram thawk in tuni Kawlram lei ni kul ah khan USA lei cun nizanzing zahan ah khan an vun thawk ṭhan i mi hi ralhrang pawl hi Chinland ralkap pawl nih an vun kah hna tikah ralhrang nih cunglei ah an set tuai salai cu bom an thlak tikah hin bom an hau bak cang tinak sai ci ce i hi kong he pehtlai in a tam deuh Thantlang ralkap ummi hi zapi ruahning ah NLD zungṭhing ah khan um tiah khan ruah a si i tam deuh cu an i ernak hi maw i NLD zungṭhing hi cip dihlak in an ṭhuat cangmi si uh, CC ralkap pawl nih a cung mu vialte zong tangka tampi din fak tetak fek tetak in an rak sak ve mi si ma cun zeidah kan hmu kho ti cun hi hi NLD zung ah hin Erdogan ruah si a thla nawn si e an vun i din ve e tu ni khan thok tikah ralhrang nih vanlawng bakin vuithum leng bom a thlak na i Hakha Rungtlang lei zong in a letnet cim vi hra leng an kah ti si kong he pehtlai in kan tlawmpal picture kan bin zoh hna lai hi hrawng hi zapi nih kan mitthlam a cuang bik mi si atu Thantlang tat kung an lak dih nu ra kap cheu khat hi kan an rol dih te zup si hi mi hi chip dih lakin drone ha vei ha sisi ra kap nih a den cang A tam deuh cu hika tlaihkhan hrawng karlak an rawl dawh an si kan zeidah kan hmuh khawh ti cun zumhnak ah cun hi hi kan kan zori hna lai khi cip dihlak in rak thuat cangmi si sinatein zeiruang dah tutian rawl khawh ti cun zumh ummi cu a tang hin vawlei khor zong hi cawh dih hna selaw a lo a chungah vawlei kua hi hi hi tlakro vampang karlak in vawlei i cawh hna selaw chungin um hna selaw ti khi a lo a siang mi si cu ti lo ah cun kha vialte bom le zen lakah an him khawhnak ding khi a har ngai hi a tam deuh cu a fiang mi cu zapi nih kan zumh mi cu hika hmunhma hi an um bak lai an i arh bak si ti an zumh caah khi tluk tiang kan rak den mi si Zeidah chim ka duh ti cun mihika i ummi Thlantlang ralhrang zong hi anmah lei cun tesa an nei ti zong ti khawh a si. Sihmanhsehlaw khattelei kan hmuh khawh rihmi cu zeidah a si ti cun hika an i erh nu an ṭhut hna hnu i kutthliar i a lingvun zong kha a lan rangvei zong kha an ṭih ve cang lai. cun ate khan bak um mi si chu di nu zei da kan hmu kho ti cun mi thlan tlang he asuk di cun hakha ca khan ti nung tuk cang mi si hakha cu chinpi ne miu ro se lai tlang khulipi si tika hen abe pi ngai ngai mi si cha hen thlan tlang he a lelut sungsung kha ralhrang lei nih an sian bak lomi an duh bak lomi anmah lei tei kha zong a ciami i nautat tlak zong a si caah khan vanlawng tiang khan bom a thlak ti kha si cu ruangah cun thlacam khomi nih thlacam nau si law i zapi nih zumh bikmi cu hi kai atu i ka vun langhtermi NLD zung thing a tlakrawh inn hrawnghrang hi a si hika hin a tang ngai in a chungkua in vawlei i cawh hna selaw a lo cu dih hnu ah atu cu fur avasi an dinmi ti le vei pawl zong hi phihpiak ni ahcun zeidah lawh hnga timi zong kha mipi lei nih zeitin dik hmuhning cio a si cucu atu i a biapi ngaimi thawng a theimi zong kan tampi lai na tein Hakhan Tlantlang khi aa lam cun meng kul le meng li sirung tlang in Hakha khi let ne cin a kah tik ah aa hlat ngai. Cucacun zeiruangdah a kah ti ahcun Hakha lei in Tlantlang lei kalmi ralhrang bawm tu kha an tha an phelh khawh peng hna tikah khatikhan a si. Atu hi ralhrang nih vanlawng hman tikah hin aa thawng kha vun thanh lo awk a tha lo imati kha update tlawmpal ko vun tuah duh ta i atu kan hmu bantuk khin khi ka hrawng khi zumh bik mi cu si i hi ka chung i khi chan chan thakhat chung an um kho mi hi lung a ring ngai i an ti pep te hna cha di ok a tha mi sing hama cun fur si cha mai ka han ma chan chan hin er kho ngati zong kha ru ok kha a um mi si im cu te chu update to ka vun du chu di nu ha a dang tlawmpal ka vun chim lai. ka ngol cun lai tunu minute panga ruk. Hi kha vial kha atu a hnu bik thawng a si i Thantlang hi kahdohnak tilim operation hi kan ralkap hna nih an ot bakin ralhrang nih bom a thlakmi cu a ruang cu anmah lei hin an cawlcangh khawh ti lo caah a ceen kung lawng kha bantuk ralhrang lei nih vanlawng an cah tik zongah anmah chung i bawi bik nawl ngaimi lawng nih khin tikhin i cah khawh a si ve ral ral lei kal ning cu ruangah cun tampi vanlawng um lo ah khan cun an dih cat an dong cat ti kha hmuh khawhmi pakhat a si a cien kung i an tuahmi ka si timi kha ka khan kan vun hmuh khawhmi si mate khap de tuah ka vun duh e cu pin ah atu i A nizaan hrawng khan ka chim ngam a ka ti nan thawng fiang deuh ka ngak lawng thang lawng thang tlang buainak he pehtlai in hika an khuah hna hi a Khrihfabu bu thumpin um kha an duh lo i Baptist le RC le MEC lawng kha an si. FEC timi cu uh, Mara Evangelist Kalsat kha si kha chungah khan AG kha AG khan an thlen i mai hi ummi na he zei ruang dah an i chuan i doi timi kha uh, thong kha vun hlat si zahan zongah khan Chimprai of Hope ni khan an mah le minung kha interview tu an hama hin na ring lei i an doi mi na he upa som nga le pakwa ngakchia telin kulanga an si ti kha kan vun theih khawh mi si hi buainak he pehtlai in an lola an policy ruang khan a si laimi tuanbia amak ngai mi si krifabu ko pakhat a bu thum leng um kha kan du lo cha si ti kha si khattalai khua a ngak mi khuami a dawitu hna lei pawl kha zong kha interview kan tuah hna lai timi kha an ti ca kha kha kan hngak ṭhan hna lai tu tiang a fiangmi cu lawng thangtlang kha an khuami nih an dawi hna i na ring ah a rak rami hi upa ngakua ngakchia tilin kul nga an si a hleiin megi hi MEC kha AG ah an thlen anmah nih ni chimnak ahcun bu linak si loin bu thum chung i MEC simi AG thlenmi cung khan kan um ko ti kha si mah tiang kha tu i a linsa taktakmi thawngpang cu si fiang deuh in nangmah pumpak nih theih hngalh na duh zong a si chim parai of hope ah khan anmah minung bak interview an tuahmi hna um ca khan maka khan vun zoh khawh si zeiruang ti cun kan chin tuanbia Khrihfa bu bak a si i Pathian lei ah Khrihfa le Khrihfa kan si ko bu i Khrihfa bu i khua tiang tiang i chuahmi khi a mak ngaimi a ropui ngaimi thil pakhat si ca tlawmpal te toi fiang in ka langhter i khua i an dawimi hna lei nih an chimning i kan zoh a si ahcun anmah khi bu linak si loin bu thum chung kha a si ko. Sihmanhsehlaw Baptist le AG le MEC karlak ah khan buai dawh zong kha a vun lo tinak kha a fiang. An khua i a ummi tu cu ah MEC le RC le Baptist kha a si ma cucu MEC kha AG a rak thlenmi si i tuikhuai a tlimi hna zong khi cucu AG chungah cun kan um ko ti kha si nima tiang cu a atu i a hnu bik thawngpang te update tuah ka vun duhmi si cun a donghnak lei Ika hi ka vun langhtermi hi uh, ka chim lai ka ti lamangmi Kawlram chung i a biapi bikmi Kawlram chung ah Kawl ralhrang cozah ralkap cozah nih hriamnam sernak sehzung pakul le panga a ummi map si hi chung i an sermi sehzung pawl kha ka langhter lai a zapi ka fianter manh lo si cun uh, na ka thei duhmi na num si cun ka rak fianter te la mei hi a mep si kawlram chung i a ralhrang cozah nih kuan le zen le bom le taya le vanlawng bom le thiarchuannak hei ti bantuk an sermi kawlram chung i a hriamnam sernak letnet sernak sehzung si ka hin mei hi kawlram chung i sehzung ral hriam sernak sehzung pakul le panga chung i a ummi si mei hi pakul le panga chungah hin khoika sehzung ah dah zei bantuk dah an ser vanlawng bom khoika dah an ser timi kha

pakul le panga mi hi a hmunhma zong a dikthliar in hmuh khawhmi kawlram chung um ahcun phak khawhmi hmunhma a si hihi vui tampi mukuai ta nih ralhrang sehzung zong hi kawl pdf pawl nih vui tampi vui tampi an doh an kah cangmi kha si i makhakhate kha ka vun siantar te lo tuzan le caan tampi ka nei lo cu di hnu ah kawl kawlram chung i ralkap sakhan a biapi bikmi pawl ka hen Makazon ke Transit Thana Cheu timi tu i lasu an lakmi bantuk palai li Kawram chung am he bantuk hi palai li le om ma pawl tete he ka vun langhter lai i ka ngol lai ka video tu rak i save lo YouTube ha Facebook ha ka live i

Mei hi aa data kotke mu timi Dhaka's ah paruk lawnglawng a um Kawlram chung amah hin Yakhanpini ah Sitwe a um. Dhaka's ah timi paruk chung ah Sitwe a um. Cu dih hnu ah aw a caan ka neih lo ca tlawmpal lawng ka vun langhter lai herh si le video in a dang ten special ka rak tuah ṭhan te lai. Cu dih hnu ka hin aa pakul a um mei hi pakul hi data kutke hmuh ṭhan a cheu timi hi aa sakahkhah he pakul um i mah hen aa Yakhain ram ah pazei zat dah um timi pawl zong kha ka chiah chihmi a um. Cu dih hnu ah ka hen aa kha lai timi zahnih le kul le sarih Celin Tayin timi khi zahnih le kul le sarih a um. Cu dih hnu ah ka hin Khamaya timi uh, Chimian Tayin khi uh, sawmli le pasarih a um. Makhakha Kawlram chung i ralhrang sehzung le ralkap uh, sakhan an chiahnak phu an ṭhenning a tlangpi a si. I dikhial li in tuzan le cu ka fianter ti lai lo. Maka ka bu tutan ni in mubelnak theibelnak ah sharing tuah ka duhmi si. Hi pawl kan theihnak nih khin Kawlram chung i sakhan kalning pawl kha a fawinak in a kan bawmh lai. I ka bia tlang kuam ka duhmi cu Kawlram cung ah ralhrang nih

sari um mai vel kha bu tu ta ni hin ak rak chim lai a tampi fiantar nak caan ke nei lo cha sorry si ka i um mi ke zuk in facebook tu ka rak post than te lai i khoi ka sehzung ah dah zei bantuk dah an ser timi kha a zuktu kan rak zohpiak te la ti kha van chim ka duh. I hi ka video hi na siahar ahcun na theihmi hawi le sinah sharing tuah piak khawh peng ka si timi kha van chim ka duh tu zan le hi caan ka neih lo tuk caah khan a vial cu vin si seh law Sicun pakhatnak ah tuhi Thantlang hi aa tilim operation an vun pe bak in ralhrang nih vanlawng a hman i ralhrang nih vuithum leng an kah hna ti si. Hakha Rungtlang bak in vuihra leng letnet cin kah hna ti si hi kong he pehtlai in thlacam khawm nih thlacam hna usih i thazaang lak khawh cio ding ah khan